A ti bilichinnima, yi kum ni pɔhisi ɔsi maa wulana, ka ti a ku ka a ti puhiri o bilichinnim zaa sa naŋgban yiŋga, ka puhiri ka paɣa nirikom zaŋ guli o kɔhim maa zuɣu ka tabiri sɔŋda. Zuŋɔ, ti a kamina nti ti zaŋ yɛtɔɣ shɛli zaŋ ti bilichinnim ka yi di a faani. Di zuɣu ti ma zaɣ viɛnyɛliŋga. Dahin shɛli ka daa niŋ daliri ka saa miri ka ti mini yaba ʒi sɔŋ ni, ka n yab ti yɛli ti ni daliri n-daa niŋ, ka gbuɣinli be mɔɣu ni kuhiri ginda, shɛb ni yɛn ni zuɣu gbulli, shɛb ban yɛn ni yo naa ni ka o be mɔɣu ni o kuhiri naa ti chirigi jiŋa, ka jiŋ lee bo o. Ka bɔ n-niŋ a mi ka a mi ti kuhira? Dama di yi pa nyin niŋ so ka o, so ku lan tooi niŋ nyin ka nyin. Di ni daa nyɛ o yɛli kpiɔŋa ni din tuɣ o kuhiri maa nyɛla o yuli la kaman Naawuni ni nim o shɛm, ka mɔɣi ŋɔ nti tabili dunia luɣili kam ka binshɛɣu ka ŋun yaati ŋun bi zɔri so naɣila binyɛra naɣizɔrigu ni ka jaŋ daayoni o yɛtɔɣa nyɛla din nyɛ yɛlimaŋli. Tɔ amaa binyiga kɔŋko m-beni o zom lala bini maa, ka o daa bɔh o, Ni lala bini maa n-nyɛ dini? Ŋun yɛn niŋ n nyɛ sala? Ka bɔ ni ka ninsal mi lee nyɛ bɔ ka o ti yɛn ni o zom o? Ŋun yɛn mali ni yuli dunia yaanzu o kɔŋko kam mali zilsigu ni lala bini maa, ka o ni tooi nyaŋ a? Ni yɛlimaŋli ni o ni daa yɛli gbuɣinli la di daa pala binshɛɣu din dɔni gbuɣinli zuɣu gbuɣinli so daa biiya pam o mini Jiŋ namba la di yɛtɔɣa maa n ni ka do so daa yaɣi tambiɛɣu garita o yi tooba m-bɔŋɔ ka n di yɛri ma ni di ni daa nyɛ gbuɣinli chaŋ ti tiɣi o zali n yɛlimi ni so kayin yaa kpi ka Jiŋ yɛli ni n zo ma ni a gari ma yaa ka m bɔri ni a suugi a tambiɛɣu maa zali ka m mini a kpe tab ni ka ti nyɛ ŋun mali yaa ni di ni daa nyɛ lala doo maa yɛli oo a di nyɛ lala ŋuna a ni chɛ ma ka n gba kuli yiŋ ti mali shili ka kana ma nyɛ m malila shili ka ka a taɣi ma zali ma mi bi mali shili Di ŋuna, a yi bɔri lala ŋɔ, a ni kul ti mali shili ka kana. Nir n-daa nyɛ gbuɣinli yɛn nir pa taali, ni o kul ti mali shili ka kana. Nir n-daa nyɛ doo a ni ŋmaligi chana, nti lahi ŋmaligi labina. Nti yɛl o, Ɛɛ, n jɛni n-kul kana ka a zo. A ni tooi ku yɛn n-kul ti mali shili a ka n kul mali shili maa kana ka bi lahi paag a. Ŋun yɛn ni, Aa! Yi ni o pala ŋun? Ŋun yɛl tɔ, A yi bɔri ni n dihi tabili ni a ku zo, di ŋɔ nyini sabin tabili tia ŋɔ, ka n zaŋ mii ŋɔ n-lo a tabili tia maa, ka mali dihi tabili ni yi kul ka ka a ni paag a ka a ni a tab kpɛŋ ŋɔ, ka o saɣim. Yaa lan niŋ ma n-yɛrigu maa, ku kana ti zaŋ omaŋ tabili tia maa ni ka lala m-ba maa zaŋ dunia n-lo o tabili tia maa ti naai zaa, ka chaŋ ti kpuɣi lia shɛli o ni zaŋ yaɣi tambiɛɣu a ka boh o pumpɔŋɔ n-niŋ ma wula. O ni nyo lihi maa ka o pili kuhi o jaŋ o vaagu ka yɛn di pun yɛla wula. Di zuɣu n yabri a yɛli ti mi ka yɛli ti, Ni di zooya pam biɛhigu puŋ ka daadam ku mali yaa hal ka yaa maa ti ʒii, to ŋun ŋun mali yaa maa di lan ka o bukaata ni niriba n-yɛri di di daafaan ŋun maŋmaŋ bi lee diri o daafaan. Di zuɣu di niŋ ka Naawuni lariga yaa m-ba pira nyin gbibili viɛnyɛla, ka nyin maŋmaŋa ka a di a yaa maa daafaan. Ka viɛnyɛla nyɛli ni Naawuni lariga yaa. Ka ti nya shɛba ni yɛn di nyin ya maa daafaan nyin ŋun su ya maa nyin ku lan tooi dir o daafaan ni. Amaa n yɛbir a yɛla, Kpe n-ti kpuɣ n-ti zuɣu yuli, ni ti yi ti nya ka bɛ ni zaɣila o mali niŋgbuna ni yaa pam, o mali yaa pam, ŋun maŋmaŋ bi dir yaa maa daafaan ni. Hal bɛ ti ya ni so kɔr pam, ka di nya bɛ yi ku chaŋ puuni ŋun kɔr nya ni sokam, di zooya pam ka ŋun bi lan diri pukparigu daafaan ni. Niriba n-yɛn mali o dir afaani kɔbu maa shee. Di zuɣuri zooya pam ka nir mali baŋsim, a yi bi baŋ a, daadama ni n-ti yɛn diri baŋsim maa afaani. ka nyin ku tooi dili yaha. Di zuɣu n yɛrila n ni ninvuɣ so ŋ-gba wum wumdi ŋɔ, Binshɛɣu kam a ni niŋda, di ti galisi ti yaɣi. To a baŋ nyin kul-lahi diri daafaani shɛb ni dili, amaa ka nyin di paai a yɛn kpimi, a yɛn beni na, amaa di bi lee mali a faani ti nyin. Yaha niŋ zooya biɛhigu puuni pam, ka a gba yi ku kpuɣ a zuɣu yuli tiri yuli, a ni nya so, zaɣila mali yaha pam, ka sokam mi ni o mali yaha pam. Di zuɣu hal yaha maa di lahi kan wumd a faani. Niriba n-diri di daafaani, di zuɣu ka n yabir a kpahiti zuɣu ni. ni ti zom ninsal tɛha, daadam tɛha ni ti zom li, yɛlimaŋli mina zaa saɣi ti ni daadam o ka gbiŋli yaati ti, amaa ka daadam lee mali binshɛɣu gbiŋli ni ka haŋkali. O ni daa zaŋ tɛha maa na dira bɛ wula, o mini o yaa maa zaa yoli awɔraa ti bela yɛlli ni, di zuɣu zom daadam haŋkali. A yi mali tim, nyin zom ninvuɣ so ŋun tɛhiri pam. A yi mali liɣiri, nyin zom ŋun tɛhiri pam. A yi mali baŋsim, nyin zom ŋun tɛhiri pam. Nyin ni mali li ka bi tɛhi paai shɛli ŋun pun tɛhi gari nimaani zuɣu, o ni taai yɛl li, ka lala binshɛɣu kam zaa a ni mali ka tɛhiri n-ti o yiha maa. ka di beni ka ku tooi baag a baŋ dini. Dinzuɣu ka ti yɛri ya, di yi niŋ ka Naawuni yɛli ni a zom dunia dabiɛm, ka mɔɣiri biŋkɔbiri ka o yɛra maa, ka yiŋ biŋkɔbiri ka o yɛra maa, ninsalinim ka o yɛra maa, ni a zom daadam dabiɛm. Daadam n-tooi kpɛhi luɣili kam a ni bi tɛhi naanu. Dinzuɣu n yɛbir a yɛli ti hal ti paai luɣ shɛli ka yɛn ti zom dabiɛm. Binshɛɣukam zaa a niŋ a ni a zom dabiɛm di puuni, di tiri o ni dabiɛm la yiŋ sambani ni ka bɛ zanda ka tiriti huri doobi dabaa. Ni piɛlaa ŋun nyaŋ ka to kpi ŋuni diri nasara? A ni nya ka shɛba mali li zali, Ni piɛlaa ŋun nyaŋ ka to ŋuni n-diri nasara? Aai! Ŋahili maa pa lala, di nyɛmi ya! Dagbaŋ ninkura n-yɛra ni piɛlaa ŋun yi nyaŋ ka to o kpee ŋuni n-diri nasara, amaa ka piɛlaa ŋun nyaŋ ka to piɛlaa yi nyaŋ ka to loori ŋɔ n-di nasara, tɔ di zuɣu ti ni nyɛ shɛm m-bala maa. Tɔ di zuɣu n yɛbir a yɛla ni ti zom dabiɛm ka niŋ siɣa biɛhigu puuni. Daadam kam yɛli yɛtɔɣa nti zaŋ ti haŋkali yulli viɛnyɛliŋga. Yɛtɔɣili kam ka ti yɛn nyin ti ʒiɛtɔɣa ti haŋkali tihili viɛnyɛla di zuɣu. Ka n gba ku yɛn niŋ zaŋzaŋ n-sɔŋ a ni zuŋɔ dabisili ŋɔ, a ni bi paagi n yaba maa, ka a bi lee paagi o daafeani di. Turim, ninkura yɛliya, Ni ninkur biɛm lan nyɛla ŋun mɔŋ bihi yɛl kurili, amaa ka ŋun di bindirigu mɔŋ bihi, ninkur mi ti ʒi goli m-be n nol ni, aai, bihi nini bi tuɣir o. Didɔŋ a ni vihi a ŋmani maa, a ni lan kpuɣ a ŋmani kpɛhi. N yɛr a saha shɛlikam zaa, Naawula mi lan garim, ni gari so ŋuna, Naawuni mi o.